Helo, Eleth dwi o Arloesi Gwynoledig a heddiw dwi yn mynd i fod yn bwcio apwyntiad yn Fuse. Um, mae Fuse wedi ailagor a mae bosib uh, bwcio apwyntiad i fynd i'r gofod i ddefnyddio'r peiriannau. Um, ond hefyd, dyn ni wwan yn mynd i ddechrau cynnig apwyntiadau um, dros Zoom hefo'r technegydd yn Fuse. Oherwydd wrth gwrs dydi pawb ddim yn teimlo'n gyffyrddus neu yn gallu mynd allan dal ar hyn o bryd. A dyna dwi'n mynd i fod yn neud heddiw. Um, so mae gennau syniad o rhywbeth dwi eisiau greu i helpu fi weithio adra um, yn fwy effeithiol. A dwi'n gobeithio fydd Wyn y technegydd yn Fuse yn gallu helpu fi. Um, felly dwi am bwcio sesiwn hefo Wyn wan. Felly dyma yr wefan ar gyfer bwcio'r sesiwn, yym so os dach chi isio mynd i Fuse yym ac yn cyffyrddus yn mynd, ma' bosib i chi yy bwcio sesiwn yy yn y gofod, ond os sa well gynnoch chi neud yym yr apwyntiad dros Zoom fatha dwi'n mynd i fod yn gneud, dach chi'n clicio ar ymgynghoriaeth Zoom yn fama. Wedyn ar ôl clicio hwnna, dych chi'n dewis eich dyddiad, ar y funud dim ond dydd Mercher a dydd Gwener yym 'da ni yn cynnal yym sesiynau ar hyn o bryd, a wedyn yn dewis eich amser. Yy wedyn jyst llenwi'ch manylion a book. A dyna ni, dwi 'di bwcio'r apwyntiad hefo yy Wyn yn Fuse, ma' hynna'n rili hawdd yym a 'wan dwi newydd ga'l cadarnhad drw e-bost a dwi 'di ca'l e-bost yy hefo y linc dwi angan ar gyfer yy y cyfarfod so yr unig beth ma' raid fi neud ar y diwrnod ydi clicio ar y linc yna a neith hynna gychwyn y cyfarfod. So dyma ydi set-yp gweithio o adra fi ar y funud a dyma 'di'r broblem dwi isio drio'i ddatrys efo help Wyn y technegydd yn Fuse. Yym so mae'r laptop yn rhy isel i fi, dwi angen rhyw fath o stand ond hefyd dwi'n defnyddio'r external hard drive yma um, yn aml iawn a um, dwi angen gallu symud hefo fo'n hawdd so os dwi angen symud dwi'n misio colli'r cysylltiad hefo'r uh, er hard drive yna So dyna dwi'n gobeithio uh, gallu uh, gweithio hefo Wyn ar Enfuse. Helo, so mae ddi Gwener heddiw a dwi'n cael yn uh, ngalwad ar-lein hefo Wyn mewn chydig o funudau yn Fuse um, a da ni'n mynd i drafod be dwi eisiau greu um, a be di'r gofynion dwi angen, a mae'n hap mesur i gyda fi'n barod hefyd er mwyn gwneud mesuriadau i helpu Wyn. Yym, ie, so yr unig beth sy raid fi wneud ydi clicio ar y linc yym ma' Wyn 'di e-bostio fi, a wedyn 'na ddechrau'r alwad. So, ie.

Tro tro bysa ni'n neud ydi neud o fatha yy fela mewn pubs ti ia? A ia ia. Ond bo' ni'n trio fatha trio cwtogi ar faint o plastic sy nhw so dan ni'm isio neud o'n solar jyst efo... Na. Ma' 'na chydig o ddyddia' 'di bod ŵan, a ma' Wyn 'di cysylltu hefo fi i ddeud bod o 'di gorffan printio yr yy stand ar gyfer y laptop, a bod o'n barod i fi nôl o. So, dwi ar 'yn ffor i Thews ŵan. A dyma fo, yym ma'r stand yn ffitio ag yn gweithio yn grêt, ma'r sgrin yn lot uwch i fi ŵan yym so mae o'n lot fwy cyffyrddus i weithio wrth y ddesg. Yym ma'r hard drive yn ffitio'n berffaith felly alla i jyst codi a symud hefo fo a yy peidio colli'r cysylltiad. A dyma fi'n gweithio yn lot fwy cyffyrddus hefo'r stand newydd. Yym cofiwch os 'dach chi eisiau defnyddio y gwasanaeth yma, mae o'n rili hawdd, yym mi fydd y linc i fwcio yr gwasanaeth hefo'r fideo yma.